Дөньялык малын гына куарга тиешле түгелбез. Бу дөньяда яшәгәндә ахирәт өчен дә тырышырга кирәк. Әлбәттә, һәрбер безнең кылган изгелегебез ахирәттә бер якты нур булачак. Һәрбер эшләгән изгелегебездә, кылган бер әҗер-саваплы гамәлебез өчен дә Аллаһ Тәгалә безгә савапларын насыйп кылачак. Ә без бу дөньяда яшәгәндә Аллаһ Тәгаләне әгәр дә искә алмыйча, шушы дөньялык мәшәкатьләре белән генә яшәсәк, Аллаһ Раббыбыз әлбәттә безне җәһәннәм газабына да дучар итәргә мөмкин. Аллаһ Тәгалә шушы җәһәннәм газапларыннан безләрне сакласа иде. Бу дөньяда яшәгәндә һәрберебез дә дөньялык өчен дә кайгыртып һәм ахирәтебезне дә онытмасак иде. Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә бит: "Дөньялыгызны кайгыртыгыз, мәңге яшим сыман" ди. Ә инде ахирәтегезне кайгыртыгыз, бүген якты дөньядан күчәм сыман ди. Ягъни, дөньялыгызны кайгыртканда тырышыгыз, мал да туплагыз, мөлкәт тә туплагыз, йорт та салыгыз, гаилә дә булдырыгыз, балалар да тәрбияләгез, ә инде ахирәт турында уйлаганда, ягъни намаз укыганда, зикер кылганда, гыйбадәт кылганда Аллаһ Тәләгә күңелегез белән Аллаһ Тәләне күргән сыман, Аллаһ Тәләне күргән сыман гамәл кылыгыз, бирелеп кылыгыз, ягъни хушуг белән бирелеп гамәл кылыгыз ди, гыйбадәт кылыгыз ди. Аллаһ Раббыбыз гыйбадәтләребезне дә, гамәлләребезне дә кабуллардан кылса иде. Әлбәттә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлламнең юмартлыгы турында, аның белән булган вакыйгалар турында бик күп сөйләргә мөмкин. Бер вакытны пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлламнең кияргә киеме, ягъни күлмәге шул кадәр дәрәҗәдә искерә һәм инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллам иендә булган 4 дирхам акчасын ала да базарга төшеп китә. Базарга төшә дә үзенә күлмәк сатып ала һәм кайта да шушы күлмәкне киеп, өстендә киеп карарга дип инде кия дә, искесен салып куеп яңаны кия һәм инде ишектә шакыганны ишетә. Һәм ишек янына килә дә э, бер э, мескин, фәкыйрь бер бәндә пигамбәребез янында каршысында тора һәм инде сорый, "Я Расул Аллаһ" ди, "Мин ди синең ди сатып алганыңны, күлмәк, яңа күлмәк сатып алганыңны күрдем" ди. Ә синең ди иске күлмәгең ди минекеннән ди яхшырак ди. Минекеннән яхшырак ди, ул күлмәгеңне миңа бир әле ди. Мин шушы күлмәкне киеп ди яшәр идем, алдагы көннәремне уздырыр идем ди. Һәм шул вакытны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям истенә кигән яңа күлмәген сала да бу мескенгә тапшыра. Бу мескенгә тапшыра һәм инде иендәге шушы калган акчасын ала да янәдән базарга юл тота. Базарга юл тотканда пигамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям юл кырыенда бер баланы күрә. Бер бараны күрә, ул бала елап утыра икән. Елап утырганын күрә һәм шуны күргәннән соң пигамбәребез сорый: "Әй улым ди, балакаем, нәрсә булды ди?" Һәм шушы бала әйтә, мин бу җирлектә ди бер байның ди кылы ди. Мин бу җирлектә бер байның кылы, мин шушы э, мине ди бай ди җибәрде ди базарга әйбер алырга ди. Һәм мин барганда балалар белән уйнап шушы акчамны югалттым ди. Шушы акчамны югалттым ди, хәзер мин ди иемә әйләнеп әйберләрсез һәм бакчасыз кайтсам ди, мине хуҗам ди бик каты ыршачак ди. Бик каты әрләячәк һәм инде миңа хәтта кул күтәрергә дә мөмкин ди. Һәм моны ишеткән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кесәсендә булган күлмәккә дигән акчасын чыгара да шушы балага тапшыра. Бала ала да янәдән елый икән. Янәдән елый икән һәм бу э, пигамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, нигә елыйсың ди? Минем бит ди хуҗам ди бик каты әрләячәк ди. Ул миңа бары бер ди э, әйбер алып кайтмаган өчен, хәзер инде мин ди әйбер алырга да сынга калдым ди. Аның өчен миңа бик каты эләгәчәк ди. Һәм инде пигамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бу баланы әйтә, әйдә ди мин сине озатып куям ди иеңә ди. Һәм шушы бала белән иенә кадәр киләләр һәм инде пигамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ишекне шакый да

Һәм пәйгамбәребез сорый, әй, э, кардәшем ди, әллә син ди минем ди шакыганнарымны ишетмәдеңме ди? Һәм шул вакытны теге хуҗа әйтә, әй, пәйгамбәр ди, әй, Расул Аллаһ ди, минем өемдә дә синең тавышың өч тапкыр яңгыравын теләдем ди. Минем өемдә дә өч тапкыр синең тавышыңны яңгыравын теләдем, ди. Менә ди, шушы кыл балага ди, мин ди рәхмәтлемен ди. Шушы кеше әйтә, чөнки ди сине шушы минем йортыма алып килгән өчен ди. Ул ди синең сине минем йортыма килергә сәбәпче булды ди. Һәм әлбәттә, пигамбәребезгә бу кеше әйтә, мин ди бу кылны ди кыллыктан азат итәм ди. Бүгенге көннән соң ул ди минем балаларым белән уйнаячак, минем балаларым белән яшәячәк һәм алар ашаган ризыкны да ашаячак ди. Шушы пигамбәребезне минем иемә китерергә, пигамбәрне игә китерергә сәбәпче булган өчен мин бу баланы ди кыллыктан азат итәм ди. Әлбәттә, пигамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям соңгы әйберендә, шушы кибеттән, базардан алган шушы соңгы күлмәгендә башкаларга бирергә жәлләми иде. һәрвакытта да ярдәм кыла иде һәрвакытта да изгелек кыла иде бервакытта да кешегә карата начарлык кешегә карата да барлык барлыкларга карата да начарлык күзлегеннән карамый иде безнең өчен әлбәттә пигамбәребезнең әхлагы әдәбе аның белән булган вакыйгалар болар барысы да әлбәттә үрнәк Безнең өчен үрнәк һәрберебез дә пигамбәребезгә ошарга тырышып, аның кушканнарын, сөннәт гамәлләрен үтәп, Аллаһ Раббыбызның фарыз гамәлләрен дә торгызып яшәргә Аллаһ Тәгалә җиңеллекләр, мөмкинлекләр бирсә иде. Пигамбәребезгә ошарга тырышып, камил мөселман булып яшәргә дә Аллаһ Тәгалә мөмкинлекләр насыйп итсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.